Hormatly watandaşlar, eziz türkmenim! Bu gün men dünýäde we biziň ata Watanymyz Türkmenistanyň daşyndaky hereketler hakynda size öz düşünjämi beýan etmekçi. Amerika, Russiýa ýaly döwletler dünýäde öz täsirlerini ýitirmek islemeýärler. Bu iki döwletiň gapma-garşylygy hiç haçan gutarmaz. Bular dünýäde hökmürowanlygyny ýöretmek üçin öz arasynda açyk bolmasa-da söweş ýagdaýynda durlar. Häzirki Belarus döwletinde bolýan hökümet bilen halkyň arasyndaky çaknyşyklar munuň şaýadydyr. Ol ýerde Russiýa daýanan diktatura höküm sürýärdi. Halk saýlawlardaky galplyklara garşy aýaga galdy. Belarus döwleti munuň daşary güýçler tarapyndan edilýändigini öňe sürýärler. Polisiýa başda Halka garşy duran bolsada eýýäm halkyny goldap otyr. Diktator Lukaşenko hemme zada Putine hasabat berip otyr. Bular nämäniň alamaty? Pikirleniň. Gysga wagtda hemme zat ýüze çykar. Halkyň närazylygyny. hiç kim durzup bilmez. Men Belarus halkyna bu söweşde ýeňişler gazanmagyny arzuw edýärin. Olara ýagty geljek üçin göreşde ýanyndadygymy we goldaýandygymy bildirýärin. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň ýigrimi bäşinji sentýabrda wideokonferensiýa şekilinde geçiriljekdigi hakyndaky habar Meni gynandyrdy. Emma ol Aşgabatda geçirilse-de netije bolmazdy. Meniň muňa gözüm ýetýär. Emma halk ýene şol tozan ýigrimi bilen ýekeözi başagaý. Ýurt daşyndaky hereket gowşap otyr. Syýasata çykan partiýalar, hereketler öz aralarynda dawa-jenjelden başga iş etmeýärler. Edip bilse halkyň gözüniň öňünde bir birini pese düşürmäge çalyşýarlar. Emma bu gaty ýalňyş. Häzir dawa jenjeliň wagty däl. Hökümediň blogerleri kellesini galdyrany üstünden gülüp halkyň öňünde garalamaga çalyşýar. Muňa ynanýanlaram bar. Informasion söweş gidip dur. Hereketler ýanlaryna belli bir mukdarda adam toplap garşydaşlaryna garşy olaryň kömegi bilen söweşýär. Ýene gaýtalaýaryn, kimiň kellesinde näme pikir bar geljek hakynda ony hiç kim bilmez, unutmaň. Halkym, aktiwistler, size ýüzlenýärin. Siz hiç haçan bir adamyň ýa-da toparyň gürrüňini diňläp oturmaň. Bu gödek ýalňyşdyr. Hemmeleri diňläň. Her bir diňleýän adamyňyzyň sözlerini doly analiz etmegi başaryň. Gelen netijäňiz içiňizde galsyn. Ýalňyş geplän adam bolsa kemsitmän ýüzüne aýdyň, bu siziň hakyňyzdyr. Eger ol lider adam siziň sesiňizi duýmasa, jogap bermese, oňa-da degişli netije çykaryň, sebäbi ol adam diýmek halkyň sesini bu gün eşitmese ertir asla eşitmez. Bir adam gowy gürleýär diýip ony ýokary götermäň. Men hemme zady görüp synlap otyryn. Siz eýýäm täze diktator, täze prezident saýlap otyrsyňyz, habaryňyz ýok. Bu dogry däl. Pikirleniň, oýlanyň, netije çykaryň. Siz olary eýýäm göterip patyşanyň tagtyna goýduňyz. Olaram edil şol ýerde ýaly özüni alyp barmaga başlady. Dykgatly boluň! Bu dünýe kime galdy? Men ölsem, bir elimi tabydymyň daşyna çykaryn. Patyşa Süleýmanyň bu dünýeden Eli boş giden ynsanlar görsün diýen Soltan Süleýmanyň sözlerini hiç haçan unutmaň. Saçagyndakyny ýurduň her ýerindäki ynsanlar bilen deň paýlaşjak. Halk bilen oýnap-gülüp ýaşajak, halkyň içinde rahat gezjek, halk bilen Soňuna çenli bile boljak adam barmy? Nirde sen? Çyk, men seni goldaýan! Men Russiýanyň ýa-da Amerikanyň ýa ýene bir gizlin toparyň Türkmenistany oýnatgylaryň kömegi bilen dolandyrmagyny asla islemeýärin. Watan Il, ýurt meniňki! Men ony hiç kime bermen. Bu meniň pikirim. Oýlanyň! Garaja oglan hiç kimi duşman däl, unutmaň!